Bible recommend ka ko hna lai a vai khatnak sia ka duh paoh kha chim ding in a ka rak tim ti lawng ka nai hrawng kha kan hnulei hrawng kha ka keng fak cem ang ko pa cem te puai ni khan keng fak ya ka tak na cem ang ko to lo pi kan hnulei le lawng kha emergency ka ba pi ana an hmu kha ka ti zai lawng kha an hmu hlei lo pi an so kha sa ko sin ka pe ka che ka na kha keng thuo khan ka pe ka ka thu chuk chak ma ta khan ko me Khengkum na te hen ta tu ka bong tha chim chung ah ve cang dam da ka kan hmu fa ve cang ne tu dan cha zai to te kha chim ko ning ka thil lung mi po kha chim ko ning ti mi te kha a zai ki tim to na ke sai lo pi khen krak dir ko ti mi te zong kha ban chim tak ban du ma sa mi se se chun tu dan cha na bible cha a re ka du mi se la si ti se chun kuat ni na peter kuat ni da kuat ni da peter anan pan ni A hme hlei nga zawnte khlei nganak kha ka van rel lai. Lam ding kha an pialtak i an tlau cang. Lam ding kha an pialtak i an tlau cang. Brof fapa Balam cu Balam kha Balam kha an zul. Balam cu ṭhatlonak tuahnak ca i phalmi tangka ruangah cun mawhchiatnak a hmu. Holh a thiam lomi laa nih khan minung aw in bia a chim i profet pa cu a hruhnak kha a ngolter. Sam, Sam chung ka man de tak ka lu ṭhan mi cu Sam, som thum le za le sawm thum le pathum kha van rel ta ka van duhmi zama te hi ka thinlung hi a um bengmi ka si unau rual i rem tein khusak ṭi hi zeitluk in dah a ṭhat i a nung Aaron luthlung in a khabe ah a khabe in a angki hngawng ah a vong luangmi olif chiti bantuk a si Harmon tlang dap Zion tlang cung i a tlami bantuk a si Zion tlang cungah cun thluachuahnak kaan pek hna lai tiah Bawipa nih bia a kan kam. A kan kam zungzal nunnak cu cathiang kan rian i vawlhpang cungah kan pek ko seh. Amen. Si. Ah tu tuan deuh ti bantuk khan tuzan cha ka duh ni pau kha chim ko ning tiah kan ka ti e. Ka thang than ha van chim ning ti khe ka thin wa khin tampi khe thawng tha ka chim ko ning a Bible ka read ning law

ka chim dingmi phun thum ka ka rak ruah hmasa bikmi cu kan khua ah hika zotha te kan i hruai ning te le kan rak thawk ning te le kan umtu ning kan kai ning te ka chim ko ning te ka chim lo ram lai te khan maka kha lam dang pia pathian dah ka thlen pia kai unau le rem le khosat ti he ye tu kan da anuak ti mi kha chim ning te ka van ti than te ka khan maka zong kha ruah lo pi pakhat a thlang than ni hin a thlang than mi cu atu balang kong kha ka thin lunga a thlang than mi ka se cucu zeidah ka chim te lai timi hlah ruah awk ka hngal lo. Mah bantuk khi dirhmun ah khin ka dir ve. Uh, sihmanhsehlaw a voikhatnak si eh, duh chim khawh caan kha a sak lo te khan ka ruah. Cun nihin ni he uh, caan kan ca zumtu kan ca cun caan tha caan sunglawi cem mi ni bantuk kha a sa ve. Hi lawng ka cun Bawipa Jesuh Khrih kan caah an taih lai zan kha a si cang e. Atu bantuk zan pen ah hin cun Kesabang in pumpak kan Bawipa Jesuh Khrih kha lungthin kekkuai takin a thlan a thi a thlan a thi chuak lak te thla a rak cam lai a rak cam lai zan mah kha zan kha kha zong kha chim ding ah kan thin lung ah um ko a sanaten Pathian dawtnak cu Pathian Pathian nih a kan dawtnak cu mi zei pau nei biak an chung zongah zat khat khat chim zungzal mi kan rak si cun kha bantuk te dawtnak kha cu keimah nih a kan tam deuh kan bantuk thil sang ca khan